Ammaa ba'd, Assalaamu Aleeykum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu Obboleen keenya kan Islaamaa Rabbiin Subhaanahu Wata'aalaa Dandahaadhaatii Soomana keenya Rabbi nurraa haa qeebalu. Inshaa Allaah sagantaa tana keessatti waliin wal ilaallu guyyaa kurnan barakaa qabu, guyyaa kurnan. Akkaan jajjabaa kana keessatti hanga dandeenyutti inshallah seenaa urjiilee islaamaa takka takka finneeti waliin laalla inshallah. Osoo guututti deeply keessa seennee hin qaraane akka nu galutti inshallah mata mataa isaa gubbaa deemaati duba gartee waliin laalla. Yoo fixuu kan hin dandeenye taates kutaa lammaffaa biraati akkasitti waliin deemnaa jechuudha inshallah. a Kaayyoon guddoon duba gartee wanni seenaa urjiilee Islaamaa, ummata Islaamummaa tana keessatti ashaaraa bareedduu dhiisee kute, faana bareedduu dhiisee kute, ummata Islaamummaa tana keessatti seenaa bareedduu dhiisee kute laaluun wanni barbaachisuu fi wanni akka seenaadhaa nama gorsaa jiru. Wanni akka seenaa dubbisuu, seenaa dhaggeeffachuu, seenaa qara'uudhaa nama gorsaa qalbii namaa tana keessatti imaana jaaraa hin jiru duuba. Si jijjiirti seenaan. Tanaaf Rabbiin Qur'aana keessa dubbatee Nabi Muhammadiin maal jedhan faqsusi lqasasa lacallahum yatadakkaruun Yaa Muhammad sallallahu aleyhi wasallam seenaa odeesiif, qissaa odeesiif lacallahum yatadakkaruun akka duba gartee gorfamaniifi. Insha Allah arraan tana urjii islaama hedduu keessaa nama islaamummaa tanaaf gumaache seenaa ajaa'ibaa hojjatee deeme seenaa nama tokkoo ilaallaa jechuudha. Innis imaam al-Bukhaarii tahaa jechuudha. Bukhaarii namni maqaa kana hin dhageenye hin jiru. Gariin keessan seenaa isaatis ni beektan duba. Gariin ammoo dura gartee dhageesanii irraanfatanii jirtan taha kanaaf mee arraan tana inshaa allaah bukhaarii jechuun eenyu waan jedhu waliin laalla maqaa isaatii fi eessatti akka dhalatee eessatti akka guddatee ilmii tana hoo akkamitti baratee sheekkoottii hangam irratti baratee darasaa hangam qabaa Namni gaa seenaa guddaa kana hojjate dirqama misxiraatu jira. Maqaan nama tokkoo Islaamummaa keessatti hin guddatu namni san Rabbi wajjiin hariiroo cimtuu qabaatu malee. Ibaadaan inni Rabbi wajji godhu hoo ibaadaa akkamii? Akkasuma duba gartee ammaas if eeguun isaa too wara waan jaanii jira. If eeguu haraam irraa if eeguu haa ta'u waan hin taane laaqqachuu irraa isaa ta'u hangam takka inni kun. Hifziin isaa too faxiinummaan isaa akkami? Ulamaa'iin gurguddoon isa kanaan maal ja'aniin? Ni eeybeessan moo? Ni faarsanii? Akkasumatti gaafam du'ee waan ja'uu fi kitaaba hangam takka ummata Islaamaa kanaaf maxxansee dhisee kutee waan ja'u duba gartee wal hin laalle. Duraan dursoo maqaa isaan. Gabaabumatti maqaan isaa Abuu Abdillaah ibni Abil Hasan Muhammad ibni Ismaa'iil ibni Ibraahiim ibni Al-Mughiirata ibni Bardidba.

Amma Al-Bukhaari, maqaan dura gartee Bukhaari jedhu kuni maqaa osoo hin tahin biyya inni keessatti dhalate dha. Biyya inni keessatti dhalate yeroo ammaa tana Uzbeekistaan keessatti argamti. Lafa Uzbeekistaan keessa biyya lafa Uzbeekistaan keessatti argamtu biyya Bukhaari jaamtu jira Bukhaaraa jaamtu inni kuni achitti dhalate. Idhan wanni waan kana irraa fudhannu maali? Bukhaariin Arabaa miti jechuu dha. Bukhaariin Arabaa miti jechuu dha. Subhaanallaah. Haa Araban tahin, Arabdiilleen akka isatti haajamu duba Rabbi isa taasise. Mawliduhu wa makaana wilaadatihi. Guyyaan inni duba gartee dhalatee guyyaa jum'ataa halkan duba gartee kudha sadaffaa baatii shawwaal hijraarraa bara dhibbaa fi sagaltamii afuraffaadha dhalate imaam al-bukhaarii hijraarraa bara dhibbaa fi sagaltamii afuraffaati imaam al-bukhaariin dhalate Guddinni isaa waan nama ajaa'ibsiisu dha. Imaam Al-Bukhaari Guddinni isaa waan nama ajaa'ibsiisu inni kuni abbaan isaa isaa diqqaatii dhiisee biraa du'e Imaam Al-Bukhaari Isaa ijoollee isaa diqqaatii dhiisee biraa du'e Fanasha'a fi hijri ummihi Haadha isaa biratti guddate Imaam Al-Bukhaari. Ammoo abbaan isaa gaafa isa kana dhiisee biraa deemu qabeenya guddaa guddaa dhiiseet biraa deema. Qabeenya duba gartee dhiisee biraa deeme kana haati waan hin taane irratti hin baasne. Biiznasa wahiitiin hin banne. Mana wahiitiin hin jaarre haati. Wanni goote yoo jiraate mucaa kanarra dhangalaaste qabeenya kana futee. Haadha gaarii jechuun tana dha. Qabeenya abbaan lakkisee biraa deeme kana mucaa kana irratti haati fuutee baaste dha. Mucaan duba gartee nama seenaa hojjatu tahee arkan. Abbaan isaa gaafa du'uuf deemu jecha ajaa'ibaa tokko jee. Jee maal jee? Laa ilma lii fii maalii dirhaman min haraamin walaa shubhatin. Ani Rabbiin natti hin beeku. Ani Rabbi natti hin beeku. Qabeenyaan dhiisee deeme kana keessatti qabeenyi haraa, miiraan lama caphuun takka tan haraa na seentee hin beektu jee abbaan. Bakka kanatti obboolti keenya, haawwan keenya wanni haraam kuni yoo ati qabeenya kee kana qulqulleessuu baatte dhiibbaa inni ilmaan keetirratti godhuu qabaa jaamu ulamaa'in. Waan ajaa'ibati. Dhiibbaa inni ilmaan keessarratti godhu qaba. Bukhaarii sadarkaa guddaa kanarra gahuun dubbiin abbaasaatiitu qabeenyumasaatu gaafa wali qabu, halaalirraa qabeenya qulqulluu, qabeenya kijibni keessa hin jirre, qabeenya ribaan keessa hin jirre, qabeenya wanni haraamiifi wanni nama shakkisiisaa keessa hin jirre wali qabeefii biraa deeme ture. Halaal abbaan isaa nyaachuun mucaa kana akka inni seenaa hojjatu taasiste. Aalimticha tokkotu jira. Aalimtichi kuni namni munaadaraa isaa wajjin seenee isa mo'u hin jiru. Munaadaraa jechuun namni lama wajji taa'ee fakkeenyaaf atis ragaa fidadhu anis ragaa fidadha kitaaba adda addaatirraa, hadiisarraa, qur'aanarraa namni walitti fidee duba gartee akkasii miti akkana. Wal mo'uu jechuu duba gartee. Haala namni biraa jiru. Aalimticha kanaa wajjiin ati teesee ilma hin mootu jedhan aalimticha kana. Bukhaari osoo hin ta'in aalimticha biraa tokko jira. Waan seenaan waan kanaan waliidhaa taateef hin dubbatu. Maal isnif fakkaata aalimtichi kun gizee haasawu haasawni isaa ni mi'aawa, ni bareeda. Ammoo jiddutti qabama. Akkanumatti daqiiqaa takkaa fi lama afaan isaa kun qabamee taa'a dubbata. Qab. Amma as gadhiifata. Mishxirri waan kanaa maali? Haati mucaa kanaa harma lusiste. Abbaan itti dhaammate, Yaa haadha warra kiyyaa, adaraa adaraa, mucaan kiyya kuni harma kee malee akka harma nama biraa hin luyne jeen. Haaya, haati duba gartee mucaa kana ogguu harma lusisti, gaaf takka dingata tahee mucaa kana lafa keeyse biraa deemte. Wayta isiin lafa keeysee biraa deemtee mucaan kun booye isiin hin deebine. Kana daleeyduun mana san keessa jirtu mucaa kana fuutee harma guysiste. That's it. Hanganumatti haatii alaattoomsee tee mahlan dhiis lakki hin luysin jettee mucaa harkaa fuutee luysisuu eegalte. Maal jaa warri taariikh odeessuu? Rakkinni aalimtichi guddaan haasawni isaa akkana mi'aawu kuni jiddumatti akkanumatti afaan isaa qabamuun kanuma cal jechuun kuni waan intalti daleeyduun san harma luysisteefi jedha. Maybe waan haraam nyaattee ta'u mala Allahu a'lam. Kanaaf duba gartee qabeenyi halaal halaal qofti ati osoo qabeenya kee kana waan wal shakkisiisaa hin dheyne halaal qoftii nyaachuu kee kuni ilmaan kee kanarra duba gartee waan uumu qaba. Akkasumatti haraam nyaachuun kee ilmaan kee kanarratti waan uumu qaba. Imaam al-Bukhaarii wanni sadarkaa tanaan isa gahe guddaan abbaan isaa Qabeenya haraam waan ja'amaa miira lama Rabbi irratti hin beeku jedhe. Ajaa'ib! Ammoo akkaataan guddinni isaa dhahabat aynaahu fii sigharihi mucaa kana isaa ijoolleeti ijji isaa beekte. Bukhaarii jechuun isaa ijoolleeti ijji isaa kutte. Haati dubbiin tuni hedduu duba gartee ciisa isii dhoorkite. Mucaan kun joollummaan ijji isa baquun hedduu mataa kana irriba isii dhoorkite hedduu isa isii jeeqe. Maal godhuu eegalte silattuu gaa ka nama dhaqqabu Rabbuma halkanii guyyaa Rabbi boochiti. Halkanii guyyaa Rabbi kadhatti, halkanii guyyaa Rabbi boochi, halkanii guyyaa du'aa'ii gooti duba haati. Gaaf tokko duuba akka dingataa tahee Nabiy Allaahi Ibraahim aleyhi salaam manaamaanat dhife. Nabiy Allaahi Ibraahimii manaamaan itti dhufeeti yaa haadha Bukhaarii abshir eega Assalaamu aleykum jeen booda gammadii Rabbiin du'aa'ii tee sii qeebalee jira. Mucaa keetillee ijji isaa banamteefii jirti, sababaa ati hedduu Rabbii kadhachuu kee kanaan, Rabbiin kadhaa tee si dhagahee sii qeebalee jira. Ganama gizee hirriibaa kaatu, kunooti mucaan ijji banaadha. Alhamdulillah jattee Rabbiif shukrii sujuudeerta. Ilmii guddoo kana hoo eesaa fidee. Waan ajaibis koo itti fufuuf teenya Namtichii kuni natichii bukaari jaanii kuni adeeroo rabi maqaa namaa miliyeena tokkoo miliyeenaa olii gosa isaatii wajjiin mata qabachuun akka waan ajaibaati jechu ma fakkeenyaaf an alii sufiyaan abdullaahii mahammad nan gadumaan beeka ti nama akka kiyyaa miliyeena tokko abbaa afuriin beekun akkan osoon katabatiin matuma keessaa ilmii isaatiraa xiqittii kunuusuu hin dhisin. Inni nama tokko fakkeenyaaf hadiisa kana gizee odeessan dur nuti amma qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam sahaabaa dubbanneetuma nabi Muhammad dubbannee akkasii hadiisa dubbannaami zamana dura akkisan hin jirru. Hadiisa kana sheeka keetiraa sheeka kiyyarraa dhagee sheekni kiyya abaluurraa dhagee abaluun abaluurraa dhagee abaluun sahaabarraa dhagee sahaabaan nabi Muhammad irraa dhageesse akkasii hin taabisa. Mali akka amma firraa futee dubbattee namni sirraa fuudhu hin jiru zamana kun. Inni kun nu bar jara abalu abalu abalu jee lakkaa'u kana maqaa isaanii eessa dhalatan ilma eenyuutii gosti isaa maali hunda achitti dabala. Faxinummaan isaa takkittiin tun usii geessa. Zahara nubuuhu nubuuhul ilmiyyu fi sinni mubakkir mubakkiri faxinummaan mucaa kanaa isaa joolleetii irratti argamte. hin beekamne eeguma inni amata kudhan kudha takka kudha lama tahe mucaan kun fadhinummaa ta'uu isaa beekan malee uumamaanuu mucaan waan takka kanatti harka qaba hin qabeetuma deemaan isaa seena. Kitaaba tokko dubbisuu yoo barbaade kitaaba ni bana laale fuudheetuma deema laale asuma galcha mucaan fuudhe fadhinummaan isaa. Isaa amata kudhaniitii ilmii barachuu jalqabe biyyuma Bukhaarii san keessatti. Gaafa amata kudhan gehe kitaaba Abdallah ibn al-Mubaarak fi kitaaba Waqii' ibn al-Jarraah haffazee mataa keessa qabatee jira. Amata kudhanan kanatti du'e. Isaa amatuma kudhanii kana waan ajaa'ibaa tokko qaba mucaan kun. Ni dhaqa majlisa ilmiin. Sheekichii darrasaa gurguddoo kumaatamaan lakkoytane dura kaayee taa'ee sheekichi guddaan kun ilmii tana barsiisa. Gaaf tokko hadiisa rasuulaa osoo odeesuufi aleyhi salaatu wassalaam haddathanaa fulaani fulaani osoo jiru nama tokko irraanfatee bira godhe. Jaak godhe. Nabi Muhammadi dhaqe. Kana mucaan xiqqaan haraka godhanii kun Bukhaariin kun sheekha dogongortee jirtaa jeen. Kana amma darsaan gurguddoon itti teessu ma'aanan jechuun kan mucaan adaban qannamu kan akkami kan kasheekaan akkani jahu kun usii taa'ii jaanii lakki isheen inni ongaree jiraa jeen jechuun akkami itti ongaree laalii nama tokko bira dabartee jirtaa nama abalu abalu abalu jaamu bakka tana dhiistee bira kuttee jirtaa jeen kitaaba kee banii laal jeen sheetichi kitaaba banee gizee laamu dhugumatti nama san bira kuttee jira. Dhiisaa jennu akkasin lafa kaaye. Waan ajaa'iba siin ta'u darasaan aadarraa jirti sheekarraa gizee barattee teessee irra dhaqatan taa'anii. Gizee irra dhaqatan kana inni hin dhaqatu ni taa'a. Dhufaniiti saree kun sheekichi bakka saniin maal je jaaniin inni amata kudhan yaa. Akkana je akkana je bakka kanatti akkana akkana je akkana je. Dila isaa waraqaa fi qalamaan ta'anii sheekii jajalaa waa katabanii cal jee dubata. Fuudhee utuma ta'an. Gizee isaan irra dhaqatan ni hima. Bakka tanatti akkana jee akkana jee akkana jee ni hima. Waan isaan dhibee dhufanii gaafatan. Wallaahi waan ajaa'iba sin ta'u sheetichi guddaan biyya Bukhaarii sanitti namni tokko nam tokko hin jilbiifatin gizee Bukhaarii nachiin ol seene isaamatu kudhanii ni hollata sheetichi. Ammaas dhiiroo afaanii dhaqqabe waa gaqaa dhiisaa jeedhe ijoollee isaa miti laa ilaaha illallah faxinummaan isaa duba gartee hangana mucaa isaa amata kudhanii sheekicha harara deebisuu buluu jalqabe gaafa amata kudha jaha tehe waan biyya bukaarii tana keessa ja'ama biyya isaa keessatti waan ja'ama sheekootii hundarraa Ilmii guuree fixee haadha isaatii wajjin hajjii godhuudhaaf gama Makkaa achi qajeele jechuudha. Amma Bukhaarii keessaa bahee jira. Gaafa Bukhaarii keessaa bahe biyya Bukhaaraa san keessa amata 16 tiin. Amata 16 tii Quraana kan haffaze isaa ama 8 tuma maali haffaze Quraana. Amata kudhanitti kitaaba gurguddaa zamana san keessa beekkamu kitaaba Abdallah ibn Mubaarak fi kitaaba Waqii ibn Jarrah hafaze. Gaafa ama 16 tahe sheekkottii biyya san keessa jirtu hunda waliin gahee fiduba gartee biraa bahee kute. Achi booda haadhaa wajjiin fi obboleessa isaatii wajjiin Hajjii ni godhe wayta hajjii fixatee haatii biyya gad deebinaten yaa ummaa tiyya an aswaanii inshaa allah ilmii barbaadaati du'aa'ii naa godhii na ebbisii na gadhiisi jenne haati duba if keessaa baatee du'aa'ii gootee ebbistee gadhiiste maallaqaas waan wayyaa takka duba gartee fuutee harka keessa duba Achi booda Makka keessa waan jiraa waliin gahee ni fixe, Madiinaa dhaqe, Madiinaa waan jiraa waliin gahee fixe, achi booda achii Yaman dhaqe, Yaman waan jiraatiis waliin gahee fixe, achirraan Masrii dhaqe, Masriis waan jiraa waliin gahee fixe, achi booda eessa dhaqe? Shaam dhaqe duba. Shaam waan jiraa kana waliin gahee fixe duba. Hanga kana gidduu maqaan isaa kun guddachaa deemuu eegale. Mucaa tokkoo jira, mucaa dardaraa umriin isaa akkanaa. Kompitaruma deemuu jeelan yeroo san keessa. Maqaan isaa guddachaa deeme. Namni akka isaa aayatun min aayatillaah. Waa haffazuu keessatti mallattuma tokkichumaa Rabbi keenya. Hin jiru namni akka isaa. Dhufeetillee hin beeku, dhufuufillee hin taa'u. Tanaaf duba gartee amiirul mu'miniina fil hadiis jaaniin imaam al-Bukhaarii. Boodarra Aakhir Iraaq dhaqe. Iraaq gaafa dhaqu darasaan isaaf walitti qabamte qoftiin darasaa kum diidami. Nam kum diidam taa'ee barsiisa. Mana kamtu kudhan kum ditatteessee barsiisuu nama maafisa. Yoo konveeshin seentar malee ta'e malee. Duuba waan ajaa'ibaa sitti ta'uu inni kuni Shenkoortii kumaa ol irraa taa'ee barata. Shenkoortii inni irra barate Imaam Haafiz Ibnu Hajar Asqalaanii darajaa shanitti fuudhee lafa kaa'a. Shenkoortii kumaa ol irraa taa'ee barate. Nuti jiruu teenya keessa shenkoortii meeqa irraa barate? Shenkoortii takka, lama, sadii. Ilmii tuni hanguma ati shenkoortii ziyaartu ati ilmi itti namaa jabaa. Namni ka sheekha tokko jala taa'e ka sheekha lama jala taa'etu irra cima. Ka sheekha lama jala taa'es ka sheekha sadii jala taa'etu irra cima. Ka sheekha sadii jala taa'e irra hanguma ati sheekkottiin ati teessee irratti barattu tun heddummaattu takka ilmiin tee jabdu. Maaliif yoo kan jettu taate ati fahmii jara kanaa walitti qabaa deemta. Yoo ammaa ati sheekhichuma tokko jala teesse Akkuma isaati nama barsiista. Akkuma inni itti si barsiisen nama barsiista. Akkuma inni understand itti godhetti nama kanaaf raabsuu dandeessa. Yoo immoo shekootee adda addaati irratti barattee fahmiin nama kanaa hundinuu wali sii qabamee kamtu sirriidha kamtu sirrii miti kamtu yoo nama dubbate nama fudhachiisa kamtu nama fudhachiisne waan jedhuutu sirriitti addaa sii baha ture. Amma fakkeenyaaf namni madhaba imaamu shaafii beekuu fi namni madhaba imaamu Ahmad ibn Hanbali ka Shaafi'ii lameen waliin beeku tokko? Tokko miti. Ka Shaafi'ii beekun tokkichuma san siin mormuu danda'a. Ati eeggat mazhaba lama qabda. Ka inni mazhaba lamaa beeku dares ka mazhaba sadi beeku irra jabaa. Ka mazhaba sadi beeku dares ka afur beekutu irra jabaadha jechuudha. Wayta ati mazhaba afranuu matatti qabattee deemtu hujjaa jabaa qabda jechuudha. Abaluu akkana jedhe akkas jedhe akkas jedhe jettee dhiyeessuu dandeessa. Kanaaf Imaamul Bukhaariin sheekootiin inni irrati barate qoftiin sheekkoottii kumaa olii jaanii duba gartee ilaa maqaa isaanii dhooni dhooni gari lakkaawuu dadhabanii itti dhiisan. Darasoottiin isaa duba gartee darasaa kun hidani ol dhaba akka reefu dubbanne isaannan keessaa gurguddaan babbeekkamoo duba gartee darasoottii isaa keessaa imaam muslim ibnu hajjaaj darasaa isaati imaamu tirmidiin darasaa isaa ture duba sheekkoottii isaa keessaa alii ibnu madiinii Ahmad ibnu Hanbal, Ishaaq ibnu Raahaweyhii, sheekkotii Bukhaarii babbeekamtuu keessaa duba gartee takka. Ammaa duba gartee Bukhaariin kuni waan addaa waan inni qabu qaba duba gartee. Waan duba gartee wara' waan ja'aniini jira duba. If eeguu. Wara' jechuun kun duba gartee haraamirraa if eeguus tahee waan adda addaa seenuu dhaburraa if eeguu keessatti inni kuni nama addaati duba. Gaaf tokko osoo doonii yaabbatee deemu jiruuti, doonii yaabbatee deemu jira. Ilmii barachuuf. Haati maallaqa hatiteef haadha duba gartee diinaara kum takkaatu hafeef. Kana doonii tana gubbatti namaa wajji wal arke, gurbaa tokko wajji wal arke wal gaafatan. Aboo ati warra eessaati? Ani warra akkanaati akkana maaliif deemtaa? Akka ati dhiigi barbaaduuf deemaa jee atoo maaliif deemta anis naggadaafin deemaa jee ofa oo akkasii ee duba gaa siinqee ni qabda naan ee kunooti dirhama kun takkaan qabaa jee baasee agarsiisa qulqullu beeyte waa takka inni dirhama kun takka baasee agarsiisee kiishaa yeroo san keessa kiishaa keessa deemanii namtichi hangana akka akkasii ee cal jeetaa hin dubbanne

Namtichi kun maqaan isaa kutee jira aalima guddaa sheekha guddaa kun haaya amma tokko lafaa ka'ee rabbi sodaatu aboo maallaqa hangan takkaa narraa bade kiishnii isiitilleen kana fakkaataa jaan yoo waan san fattashanii maallaqa san bukaari akkatti arkan eenyu arrabsa namni amma bukaari arrabsaree isa arrabsa of course namtichi amma waan ragaa qabatamaan dubbata Amma bukhaariin dubbiin tun isa didde waan takka goone gizee namtichi maaleyni kiyya ka akkanaa ka akkanaati namni as keessa jiru hundinuu naa haa fattashamu jedhe gara galeetuma maallaqa bishaan keessa darbe hangan takka hin eegalaan ma maaleyni kasaaf wallaahi kiyyaa yeeffannuu sin danda'a ammoo wanti kun seenaa keessaan ta'a Gizee waan akkanaa ta'u ni shubuhaa wanni wal fakkaatu takka na ni barteesii ati barbarruutu takkaa dhufee si shoorarkeessu danda'a namni Rabbiin sodaanne. Meeqaatami meeqaatu jira ka Rabbiin sodaanne waan tasaa ta'e kiyya ka ja'u. Namni yoo Rabbiin sodaanne akka fedhe si godha. Waan fedhe siin ja'a, olola fedhe sirratti oofa, akka fedhe si godha, asumatti si kijibsiisa, asuma waan hin jirrellee fidee sirra kaa'a. Yoo ati nama Rabbi sodaatu taate nama kana waan inni hin jirre irra hin keessu. Wallaahi bakki tun bakka jabdu. Rabbi nu haa hafu imaana akkatti. Nama kana feetu jaaladhu, feetu jibbi. Feedhu namni ilaalchaan si dura haa dhaabbatu, fedhu hin dhaabbatin. Fedhu waan ati yaaddu wajjin walitti haa deemu, fedhu hin deemin. Waan fedhe keessatti haa ta'u. Yoo ati nama Rabbi hin sodaanne taate, wallaahi gaafa namni san xiqqasho si wajjin wal dhabe akka feete goota nama san. Because wanni as keessaa si qabu hin jiru ree, sodaan Rabbi si keessa hin jirtu, imaanni hin jiru. Laal amma garaagarummaa. Kun imaana qabaachuu isaa maqaan nan badin haquma kiyya kanaa haa dhabuu gaddame maallaqa. Kun imaana qabaachuu dhabuu isaa maallaqa namaa barbaada. Markaba guutuu fattashanii fattashanii fattashaa hin dhaban. Ganama gizee hirribaa ka'e itti dhufu. Sheeka maallaqa akkam gootee deemte? Ajaa'iba! Sheeka maallaqa akkam gootee naan yaa aboo tawadhu jeenan. Waaniin ilaa arra jaare dirama kun takka takkaan diguu feetee deemte. Gurmaan kun sadarkaa kanarra ga'uu isaa ma ma ilmii dira kana baratee maqaan isaa za'aba siituhu jaaranni siitu jechuun nama maqaan isaa kutee addunyaa kana keessa wal ga'ee jiru tokko. Ilaa umrii xiyya amata meeqa guutuu biyya meeqa irra deemee Ilmii dira kana hunda baradhee waan dira kana jaaree dirhama kum takkaan hin jigaa jetti. Laaktee ati. Fuudhee duba gartee maallaqa gad darbe jechuudha bishaan keessatti. Kuni duba gartee sodaa inni haraam keessa seenuu dhabuurraa qabuu jiru. Ammoo isin dhaggeeffama? Tayyib inshallah yoo isin dhaggeeffama.

dhiifama inshallah namtichi kun duba gartee hangan takka nama waan hin taane keessa seenurraa ifee turre gaaf tokko jecha ajaa'ibaa tokko dubbate arju arju an alqa allaha walaa yuhaasibunii anni irtabtu ahadan ani rabbii kiyyaa wajjin wal qunnamuun jaaladha Gaafaa guba gartee fuula isaa dhaabbadhe Rabbiin nama tokko hamattee jirtaa jedhee akka Rabbiin nan hisaabnee Rabbi irraa abdii qabaa jedhe. Takkaa eega namaa hamachuun haraam taate takkaa namaa hamadhee hin beekuu ja'a. Confidence inni irraa qabu laal. Hangan takka hin heeru. Namni kun kheyrii isaa ta'u, sharrii isaa ta'u, abba fedhe haa ta'u akkana jeen dubbatu. Kana imaamu Zahabiin ragaa baheera. Imaamu Zahabi irraa gabaheera. Imaamul Bukhaariin wayta akkana jau kana dhugaa isaatii jedhe. Akkamitti ni beeytanii hii jennaan aslan inni min ulamaa al-jarh wa ta'dil inni. Ulamaa'ii jarh wa ta'dil jedhanii ulamaa Islaamaatii jira. Kanneen amma Imaam Yahya ibn Ma'iin, Imaamul Bukhaari, Imaamu Muslim, Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini faa. Ummanni ummata hanga tokko jira. Ummanni kun ummata akkamii? Hadiisni abaluu rakkoo qaba jaanii quba sin laalaan hadiisni kan hin fudhamu hin jiru. Fakkeenyaaf sheekkootii teenya fudhadhu. Yeroo ammaa tana keessa sheekkootii teenya gurguddoo eenyu fa'a? Sheekh Aadam Tuulaa fa'a, Sheekh Muusaa Soodaa fa'a, Sheekh Ahmad Watar fa'a, Sheekh Mahammad Zabuur fa'a. Gaafa amma sheekkootiin gurguddoon kun abaluun kun nama akkanaati siin jedhan eenyu si si quba qaba waliin eenyu si dhagaa? Sheekkootii akkasiiti isaan kun. Ilmii hadiisaa tana keessatti namni garii hadiisa kana akkam ofirraa kee odeessa? Waanuma hin dhagiin dhagii ijee odeessa. Namni nama kana adaba kanuu jara kana. Jarri kun hadiisa kana laalanii eessaa fidee, eessa deemaanii laalanii oo hadiisni abaluu akkanaa jedhan. Hadiisni abaluu akkanaa jedhan. Even jecha kana keessattuu nama hedduu if eegu turee jedhan Imaam Al-Bukhaariin.

Akka duba garte mo shekotitan zahir mo bani amarun kun ni kijiban beki oso akkas jene rakko qaba ma gide kan enu shekotitan ballesani ini hin ballesne jechu oso hin tahin if egu isatu irra kan ka'e shekotitan is mo ma jiru dubatan nami tokko gide nabi muhammad irra hadisa kijiba dubate aleh salatu salam o abal ni kijibe jaan wa bira hadisi isa munkar zahir mo bani kiddo isa ahmad ibn hanbal hadisni abalu munkar ijir ko bira Ahmad ibn Hanbal tamuu beeku nama yoo waan hin taan sirratti harka sumaa beesu bira deemu. Imaam al-Bukhaariin hedduu if eeguu isaatirraa kan ka'e duba gartee iban nama jecha hakkanaa kana keessatti illee if eeguu jaa. Amma duba gartee ibaadaan inni godhu gaafa duba gartee baatiin ramadaanaa seentee darasaa isaa wali qabee isaaniin salaata, raka'aa hunda keessatti aayata diiddam diiddam isaaniin salaata. Achi deemee kophaa isaa halkan guutuu dhaabbachaa bula hanga duba gartee quraana khattamutti. Gaafa garii kophaa isaa halkan osoo dhaabbatu quraana khana baqaraa irraa eegalee naasiin gabbaasa. ibaadaa, godhuu isaatu irraa kan ka'e. Gaafa gari guyyaa sadii keessatti khatama, gaafa gari torbaata keessatti khatama, gaafa Rabbiin itti mirqaana itti darbe gaafa halkan takka keessatti baqaraa irraa eegalee naasii duba gartee achi kaayee duba gartee imaam al-Bukhaariin biraa deemaa jechuun duba gartee. Ibaadaa isaa kana fakkaatti hibzii isaatiin seema. Amma hibzii isaa gabaabumatti

Kum takka kum kudhaniin baay'ise meeqa dhufa? Miliyen kudhan dhufa. Si galee? Sheekottii kumarraa hin baradhee jira. Sheekottii kumarraa barate. Sheekottii kuma tana hundarraa hunda sii takka takka mata matatti hadiisa kum kudhan kudhan irraa barreessa. Kun kudhan fuutee kumaan gisee dhoytee miliyeena kudhan dhufaa jechu? Xayyib jecha kiyya ka reefuttii si dhufuuf deema bar. Ustaaz Shaafii hadiisa tokko ma haddatanaa dhaan gisee odeessu alal aqal hadiis tokko keessa sanada rijaala nama meeqaa jira? Sadii afur faa akkasumaa miti? Sadii faa afur faa Haaya hadiisa miliyeen kudhan kana keessa billaahi aleyk

Duba gartee hifzii bukhaariitirraa takkittiin tunuu duba gartee sii deesi inshaalla hifzii bukhaariitirraa takkittiin tunuu duba gartee sii deesi inshaalla yoo rabbiin fedhe guyyaa baru duba gartee ulamaa'iin isaan maal jaanii ni faarsan moo ni eebeessan waan jahu akkasuma duba gartee gaa namni tokko addunyaa tanarra gizee dhufee deemee ni du'a bilaash hin taa'u duba gartee addunyaarra nam jalaala taa'ee deemu hin jiru namuu duba gartee addunyaarraa ni deema akkamitti addunyaa tanarraa hoo galee waan jiru osoo ilaaluuf teenne akkasumatti duba gartee kitaaba hangam takka ummata islaamaatiif gumaachee kaayee deemee waan jirus inshaallah guyyaa boruu wal ilaalla inshaallah guyyaa boruu rabbi fedhee darsi isaa meeqa fixu isaa shaafisa ati isaa meeqa fixu torbaatinaa inshaallah